Ишеттегезме дагы? Э, бик кызыклы әңгәмә. Я обнаружила небольшой лагерь поблизости. Позаимствуем в нем грузовик. Ярар, ярар, матурым ансы булыр. Э, сәлам дуслар, без сезнең белән үтәбез Far Cry 1-не. Мин Газиз Фаттахов һәм бу безнең баткаклык дигән өлеш. Без менә шундый нәрсә инде бу? Тропикларда Һәм безнең алдыбызда Валерий тора. Мин бу кызның былай шәрә киенгәнен бер дә хупламыйм. Дин ягыннан гына караганда түгел, ә былай. Мондый тропикларда мин белгәнемчә шундый куркыныч бөҗәкләр була. Алар паразитлар, алар сиңа утыралар да, үзләренең күкәйләрен салалар да, эшләрен эшлиләр дә, таялар. Ә син аннары соң берничә айдан соң Э, тере килеш шул паразитлар тарафыннан ашаласың. Әкрен генә үләсең. Һәм бит инде малярия һәм башка шундый куркыныч чирләр ниләр дә бар инде. Йоктыру куркынычлыгы бар. Шуңа мин былай шәрәк киенеп йөрергә бер дә тәкъдим итмим. Ярар, бу безнең шундый кереш өлеш булды. Азрак э, озын гына. Безгә кирәк, беләсезме? Безгә машинаны шәлдергә кирәк моннан. Һәм гаскәриләр базасына безгә барып җитәргә кирәк. Һәм мин монда күрәм иң беренче нәрсәне безнең монда снайпер тора. Ул әлегә безне күрми. Безнең бүтән монда тавыш киметкечле коралыбыз юк. Шуңа нәрсә бар шуның белән инде. Ул безнең шунда кекрәйп ятта идегез. Монда алга барыйк. Әлегә безне күрмиләр. Безнең Валерийның сез күрдегез. Коралы э, тавыш киметкечле. Ә, безнең инде монда куштылар. Әле үзләре кебек Сүндердек. Үзләре кебек дивар аша алып карыйк әле. Без монда кукри. Әле безнең Валерий катты инде. Юк, катма гына, катма гына, катма гына. Держись, у нас кто-то на хвосте. Йо, безнең кыйрыбызда түгел, безнең менә граната. Безнең тагы менә монда бер. Никтер әле бу безнең сериябезнең башы вакытсыз корал кыру белән башланды. Бик кирәкмәгән, ә менә беләсезме, снайперканы мин Алыр идем. Эсек алыштырабыз аны. Бу безнең кирәкле корал. Э, алыштырыйк әле моңа. Э, безнең снайперкада бар 16 патрон хәтта. Бу бик әйбәт. Безгә җитәргә тиеш. Нәрсә моңсуланып торасың? Яра. Э, менә берсенең бронябыз. Эс, бында юк микән карап чыгарга кирәк. Э, э, э. Машинаны калдыр, безгә бит бу машина кирәк, әйме? Куясың син. У меня для тебя уже пуля подписана.
Кирәкми миңа синең пуляларың, кирәкми миңа синең патроннарың. Ә менә патроннар дигәннән патроннар кирәк әле ул. Асы мин ашыгып ашыгыбрак әйттем. Менә безнең монда патроннар, ләкин ул аны алмый. 330 нәрсә бар? Нәрсә бар? Бер әйбер дә юк, ватык радиодан кала. Безгә тәки бирмәделәр э, броня. Ярар, әйдә. Валерий. Валерий. Иди тизрәк.
Вперед. Так.
Менә мин. Я веду, на тебе пулемет. Окей. Хатын кызга бирәләрме соң инде рульне? Рульдә ирап барырга тиеш бит. Бәк, ялгыш. Хатун ялгыш атты, малайлар. Сизеп торам менә монда мехар. Атачакмын.
Я попробую другой маршрут.
Болай яхшы инде ул сүзең э, гамәлеңә туры килгәч. Безнең нәрсә? Я веду на тебя пулемет.
Безнең дә 6 граната. Граната мине На мосте. Кара ничек яхшы ләкте боларга.
Димәк, болар чыкмаячаклар. Яхшы. Менә бит шулай буларак тиеш тә инде. Мы не пройдем через эти. Валерий, әйдә, нирәк?
Яхшырак кит әле. Селкетмичә генә. Сез чорнап йөрисез сез. Ой. Вертолет безнең монда машалап йөри. Вертолет безнең монда проблема тудыра бит яхшы гына.
Нәрсә кем анда?
Белмим, без моны ничек бетербез монда. Авыр. Дубль. Вперед. Өч. Хәзер шундук монда яхшы килеп чыкты теге юлы.
Шундук монда атабыз. Менә шулай.
Һәм менә монда безнең бер машина тора иде кайдыр алда, әйме? Менә ул монда.
Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. Вот, китәлем. Үлде бугай, яхшы. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, граната! О, менә бит. Без монда торган машина бар иде. Аңа да гранатаны әзерләп куйык. Каян чыга ул? Каяндыр, каяндыр чыга инде. Моннан түгел микән? Достань!
Кораль.
Яхшы килеп чыга бит, ә? Арттан, арттан, арттан, алдан, алдан, арттан. Кайдан? Кая карарга? Вәли, әйт миңа, кая карарга? Киңәш бир. Безнең кояш киттер тынып кына. Яна монда. Шартлады әле, бампера да очып китте.
Нас блокируют, разберись с ними. Кем, кем, кем ул?
Иде. Тетмәсен тетәбез анха.
Нам надо прорваться. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә.
Бер кемгә дә карап торма, әйдә. Әйдә. тотынам мин тотынам бик каты тотынам коралга арттан беркем дә бармый бугай инде анда капкалар ябык иде менә монда нәрсәләр бар безнең бу шартлый бит шартлый янда шартласа без кекрәеп катырый монда күрәсез шундый баткаклык агачлар да салынып төшкән монда кислотадан кая керәсең инде батабыз бит

Ярар. Тавышы килә үзе юк. Уенны саклады. Әле сакламаган булган карар сиңа. Шунда кекрәеп катасың икән. Мисал. Шунда кекрәеп катасың икән, башлыйсың инде яңадан теге машиналарны шартлатырга кирәк булыр ием. Без анда болай да ничә тапкыр үлдек инде, өч тапкыр. Сузып, менә никтер минем шундый гадәтем бар. кешене үтерүгә шундук кире кыру. Ни белмим, нигә шулайдыр ул, ләкин бармак үзе китереп шунда төртә. Валерик, отып бетерәм бит алар син. Йөрмәгез монда. Э, так, тавышлар килә.
Джек, осторожней! Мин былай да сак. Korktum da be. Niye bakmışsın? Bulmadım. Dubl 2. Ләкин бу яхшы юл, шик менә анда Валерий гына аягысына бутал йөри, шуңа безнең монда нәрсәләр килеп чыкмады. Мин аңа атырга куркып, ялгыш тидергә куркып, мин монда атмадым боларга. Хәр мин коралны кире кормыйм, чөнки монда керүгә безнең Э, гаскәриләр тора. Монда безнең бәдрәфтә дә. Менә монда кроа кирәк хәр. Валерий, торма юл өстендә. Торма юл уртасында. Аңгыра. Коткан, коткан. На гости.
Валерий, катышма. Хатын кызның урыны Иратның артында тору. Тылны саклау. Ә фронтта, фронтта торырга тиеш иратлар, минем фикерем шул. Әйдә, кит. Кая? Без монда әйдә. О, броня. Кер, кер, кер монда. Тинте, кер. Менә шулайрак.
Мои уши. Синең колакларың, син бер нәрсә ишетмисең. Мин дә сәрмәдә бик хисләнеп уйный башладым әле. Син кайдыр монда мин беләм. Аны снайпер кесе бара. Әле Йо, бу бөтенләй не бит. Э, киттек, киттек, киттек, Валерий, киттек, сыздык моннан. Бу безнең пулеметы янда. Безгә кем? Кая безгә? Э, монда кеше бармы? Э, бар, хатын кыз шәрә. Валерий, Валерий, кая син? Кая син? Эй, яра, шуканы нәме.
Иди сюда. Я, кажется, что-то нашел.

Без янәшә дә, мин бит сиңа кил дидем инде өскә мен ди дип. Мен дидем. Окей, я взламываю их систему. Поторопись, у нас очень мало времени. Уже почти, так, готово. Теперь за мной. Текә инде текә, ай, текә инде сине. Куя. Тек. Шоктык, без монда булдык, без анда кирәкле әйберләрне алдык, безнең уен сакланды, яхшы. Нәрсә бу? Нәрсәдер бу. Бу нәрсәдер? Әйдә, әйдә, кой алып барасың син менә. Контуженный кебек йөри ул. Артка ат кебек бара. Э, атны артка йөрткәндә теге арба белән. Ул да шулайрак атлый. Әсәм ябык бу. Валерий. Валерий. Син нәрсә, аңгырайдыңмы? Син кой. Киттек. Валерий, киттек. Киттек. Нәрсә син итеп чыгарга мәллә иде? Киттек. Киттек. Бу нәрсәләр монда безнең кекрәйп катты. Бер нәрсәгәдер. Бәлки анда дошманнар бардыр, бәлки шуңадыр, мин белмим. Мин дөрес әйткәнмен. Безнең бардыр түгел, бар. Безнең Валерий тегендә калды. Э, безнең тегендә тора гранатометчы һәм снайперчы. Ләү икесе бер үк мине. Башта снайперканы тондырды, аннары соң кире кырып тормас өчен безгә тондырды. Гранат. Таметтан. Әнә тавыш ишетелә ул кайдыр монда. Әйдә киттек. Барабызмы юкмы мин аңламыйм. Әйдә.
Куда ты делся? Бетте бит инде монда.
Тавыш килә инде.

Катышып йөрми алай бик. Сугышка. Чего там не видно?
Болай гына басып торып булмый икән, пуляларны таратып атып. Син кая?

Рашен шептырмый без аны. Кызык әйберләр бар монда.
Вата булам. Була. Хәтта җирләр тетрәп куйды. Безгә нәрсә кирәк? Безгә җайланма табарга кирәк. Активлаштыра торган. Безнең ядрәле зарядыбызны. Һәм без аны эзләргә тиеш, ул монда алга төртеп күрсәткән.
Черт, закрыто.
Не волнуйся, для этого у тебя есть я. Вот и открыто. Тик вел ачты безгә яхшы. Монда тагын кемдер бар? А. Крен. Кискеннәр. Крен. Мин монда бары тик бер әйбер өчен генә. Мин сезнең арттан килмәдем монда. Монда безнең төрмә, безнең монда рәшәткә, кемнедер монда тоталар. Ләкин бу бик сәер, бу бит инде безнең э, э, ниндидер үзәк, нәрсәдер өйрәнә торган түгелме соң? Монда безнең тоталар хәтта. бик әһәмиятле әйберебезне, ядер әле зарядны активлаштыра торган җайланма. Анда бит төрмәдә тотып булмый. Әкрен генә безгә таба килә. Һәм безгә тагын кемдер килә монда. Кора буларны үтереп булмый. Җиңел генә. Болар бик яхшы киенгәннәр. Бик яхшы коралланганнар. Үк. Нәрсә монда? Әллә бу беренче журнал инде э, шәрә хатын ясалмаган. Безгә алга күрсәтә. Ләкин мин монда әле тикшереп бетермәдем, бәлки берәр кызыклы әйбер бардыр. Монда безнең монда урам. Бәдрәф, бәдрәфтә безнең кызыклы әйбер булырга тиеш түгел инде болай. Монда без булдык. Менә монда без булмадык. Менә бу уңга бармадык без. Менә бу җирләргә. Мисалга менә монда. Ниндидер безнең монда өй.
Что за шум? Нинди микән? Нинди микән ул? Синең үлемең түгел микән? Ты, карточка. Карточка. Кирәкләй бер. Bu bizi ояла. Ватылмыйм. Юк, моңа башлары җитмәгән ясаучыларның безнең уен сакланылды. Пыяла ватылмый. Ватылса кызыграк булыр иде. Э, безгә, безгә, безгә барга инде алга хәзер. Бар тик бер генә юл. Кешеләр, кешеләр, кешеләр юк.

Җитте инде сезгә. Күпме була инде? Сейчас я до тебя доберусь. Бөтенесен бер җиргә өеп куйдык. Беттеләр болай болар монда. Бишеүме, дүртеүме? Ләкин тавышлары ишетелә. Дегезләр көтеп торыйк, утырып. Алар хармында чыгарга тиешләр инде. Тик алар өстен йөриләр. Шабышып. Без менә алар күзебезне әллә нишләтә. Күрсәтми. Каясың син? Синең тавышыңны ишетәм, ләкин мин сине күрмим. Син монда каядыр йөрисез бит инде. Тә. Булды. Дип өметләнәм. Юк. Өметләнеп. Өметләнеп була. Ранчик Джеймс Бонд. Кисәк кенә чыкты, арты белән борылды, кекрәеп катты. Безнең хәр монда арттан киләләр. Беттегезме? Беләм инде сез, сезнең шулай арттан йөрергә яратуыгызны. Нәрсә булган монарга? Бу шулай э, ялгыш сузылып яткан минут төрдем, минут төрдем баян. Монда безнең, монда безнең, монда безнең серверлар ашаган бу, компьютер серверларына, интернет серверларына.

Менә монда каядыр булырга тиеш инде ул. Менә бит ул. Түгел. Устройство у меня. Что дальше? Двигай здание безопасности как можно быстрее. Я почти закончила. Шулаймы?
Ярар, тоерга кирәк монда, Уэлл янына барырга кирәк. Без кергән җиребездән чыгабыз инде. Монда капшанып тормабыз, чөнки безнең бөтен әйберебез дә бар. Моның белән дә йөреп карыйк соң. Якын Тиз генә арада дөресрәге. Безгә барып җитәргә кирәк Куэл янына. Урамнан йөрисә килми, анда дошманнар булырга мөмкин. Менә шулайрак әйе. Беркем дә юк бугай. Тиз генә, тиз генә, тиз генә, тиз генә. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Тиз генә барабыз. И тиз инде, и тиз инде. Әйдә киттек. За мной, Джек. Әйдә. Куда мы идем? Мин әзер.
Увидишь.
Күрермен, әйдә.
Дошманнар, сез кайда? Тик, нәрсә булды? Алдан нәрсә, ыштырып кына узып китте.

Монда тагын берәү бар. Ага. Кая ул? Әзер. Төшеп китте болай. Well, безнең нәрсәләр анда ата. Димәк, монда кемдер бар. Безгә керенә керен генә киләләр, якынлашалар. Ә өскә менсәк, өстән яхшырак күренергә тиеш. Ләкин без дә яхшырак күренәбез инде монда. Кем бар? Беркем дә юк. Бик юк, менә бит әйтәм бит, бар ул. Нәрсә, кекрәйдеңме? Юк. Кекрәймәгән. Каядыр анда ата инде ул. Менә моннан бетеп кенә төшмәскә инде, иң мөһиме. Вайл, син кайда? Вәли, киттек.
Вот ты где! Я тебя запомнил! Китмәдек, артка барабыз. Ятсыз бар. Вәли безнең монда. Вәли безнең атышмый. Вәли безнең тәртипле кыз. Кемдәр бар безнең монда? Эләкте инде. Очраклы рәвештә атып, ләкте. Ис китмәле. Кире кырыйк. Әлеге монда безнең дошманнарыбыз юк, бугай. Юк. Кая монда кереп буламы эчке?
Видел? Ничего не заметил.

Ну шулай. Нәрсә бу? Бу безнең менә бер кулыбыздагы бер нәрсәкәй бугай инде яра. Тик ишекләр ачыла ябыла. Безгә кайда барга? Арсенал. Табырга нәрсәкәй. Яра эзлибез. Безнең Вәли исән.
Без исән.
Ты ничего там не видишь? Мин күрмим.
Күрдем хәзер. Артта безнең ишегебез юк. Димәк, алдан гына килә алалар. Они прямо перед нами.
Вәли беләм. Ишек монда ябылып бетмәгән иде. Бите. Алабыз. Эстеке бу. Монда коралны сүтеп ташлаганнар.
Что здесь произошло? Какого...
Мына да безнең коралыбызны сүтеп ташлаган. Менә аның схемасы да күрсәтелгән монда. Безнең монда тавыш киметкечле коралыбыз. Безнең монда бу М ничәдер, белмим. Монда безнең тагын бер корал. тагын, тагын, тагын. Бу безнең Юк, бу безнеке кебек түгел. Әйдә башта уңга. Безнең монда урам алайса сулга.

Шуның белән шунда тәмамлап торам. Барыгызга да рәхмәт һәм тиздән очрашырбыз, Алла теләсә.